Seviyorum. Aran, bir second, Aran. Kabece, Mir. Tamam, ne zannet? Haya hafta dine dile hûn straneke Kurdî ji ber bikin. Çi dibe? Dibe heta hefteyeke din straneke kurdî ez derbikin. Baş e? Tamam. Gerek hûn ez derbikin. Ew ay herhalde ew kî têleka wê ye? Ew min fêm dikin ewsa.

Ez ê strana me îro vekim. Baş e? Îja di wê stranê de hinek peylên nû em ê hîn bibin. Tamam. Îja tu neqîrî. Aran, tu pir diqîrî. Tu pir diqîrî. Hêdî ka biçekî. Çi dibe? Tamam. Ez ê niha dengê we bigirim û strana nû vekim. Baş e? Strana me ya vê. Di zarok tivî de we pir gudarî kiriye. û ez vay stranê vedikim. Dengê we bîşa bigirin pêşî, ji bo hûn qerebalixiyê nekin. Oh çi xweş min dengê we girt. Stranê vedikim. Kanî?

Tamam. Ez jî carekê bêjim. Dibe? Carekê ez jî bêjim. Ez dibêjim niha. Baş, baş gudarî bikin erê. Hay. Herkes dikare li malê wisa bibêje.

Over me. Over. Tamam. Ez ê bêjim hûn dubare bikin. Oxir be delala min. Oxir be delala min. Zor baş. Tamam. Kamê em ê jî yek yek bêjin. Erê. Careke din oxir be delala min. Bextê te tim vekirî be.

Oxir be delala min. Oğur be delalam. Tamam ica emin ha. Ha. Tamam. Ki ki ki ki. Bila ki. Aram pêşî tu lê pişt re divê tu bêdeng bî tamam. Veke dengê xwe aram. Mamoste axir bi delala min diya tek Na na na aram gudarî bike dikarî gudarî bike ji kerema xwe re.

Zaniyar em çi bikin zanî? Tu gudarî bike hinekî din dawiyê dîsa tu bêje. Çê dibe? Tamam. Viyan deng bigire ana. Dengê we bigirin. Erê. Dawiyê zê dîsa mafê axaftinê bilim wî erê. Çê dibe? Dibe dibe çima nabe? Bila Kanî kî kî kî kî kî Elif Naz Elif Naz amadeyî? Ele. Tamam. Ez ê bêjim tu dubare bike tamam. Söyledim sana sen söyleyeceğim diye. Ere. Aferin Gazal abi.

Tamam, bira te niha zêrî ba bimîne, kî heye? Elî Naz, şehrî van tê bêje. Hadi, kerem. Ez bêjim tu dubare bikî, baş e? Baş e mamoste.

Spas. Dengê xwe dikarî bigirî. Kî ma? Kî ma, kî ma, kî ma? Her kesî got? Hı? Û hemûyan got, Ne were, ez mêze dikim, a her kesî gotiye, Tamam, pir baş. Îcar niha em ê van tiştan li kêleka wan hinek tiştê din jî hebû, we dîtin. Ez ê bêjim hûn jî di cem xwe li malê dubare bikin. Tamam dengê we girtiye bes dengê min tê we. Ka bêje oxir be hevalê min hûn bêjin li malê. Na deng be nekin dengê xwe be nekin. Oxir be hevalê min oxir be hevala min ji bo keçika mirov dibêje. Hevalê min yanî kurik. Em bêjin Aran hevalê min e, ez ji Aran re dibêjim Oxur be hevalê min. Nefel hevala min e, ez dibim Oxur be hevala min. Erê, hevalê min dema ku kurik be, hevala min dema ku keçik be. Û dayik an jî bavek dibêje Oxur be keça min. Dubare bikin. Oxur be keça min. Oxur be kurê min. Ji bo lawika û em ji bavê xwe re dibêjin oxir be bavo. Em dibên oxir be dayê û em ji birê xwe re dibêjin oxir be keko, ji birayê xwe re dibêjin oxir be keko. Ne were. Ha, li vir dibe çi? Bextê te tim vekirî be. Bext yanî dibe bila her tim tu bi şens bi şensê te heve. Bi îngilîzî dibên chance ez bawer im. Tiştekî wisa bû. Ê ku zarokê me ku qet bi kurdî nizanin û bi tirkî jî nizanin dikarin îngilîzîya wê mêze bikin. Bextê te. Îja wexta kesek Bi şens be em jêr dibên bi bext. Wexta ku şensê wan tune be em dibêjin bêbext ne bi bext û bêbext. Bextê min yanî şensê min û em dibên ez di bextê te de me. Dibe ez rica dikim, mirov ji kesek rica dike dibe ez di bextê te de. Ez di bextê te de me. Ka bêjin hûn jî ez di bextê te de me. Mirov ricayek ji kesê dike. Vekirî be. Vekirî tiştek vekirî ye. Girtî tiştekî girtî ye. Ev peyvên vê dirat. Dîsa me got oxir be delala min. Oxir be yanî ev e. Yanî goodbye. Ne were? Rêya te tim vekirî be. Rê, ya ku em tê de dimeşin, diçin, bi erebeya jî tê de diçin. Îja rêya mala me. Rêya mala me. Rêya gundê me. Rêya dibistana min. Rê, ya ku erebe tê de diçin û em tê de dimeşin. Hêviya dilê te. Hêvî, wexta mirov dixwaze tiştek bibe, mirov difikire me bê ay xwezî pisqilêtekî min heba û mirov dibê û xwezî ez dinyêkişî bigeriyama, xwezî êdî şer biqediyana. Mirov tiştekî hêvî dike, mirov tiştekî dixwaze, navî wî tişta hêvî. Dubare bikin hûn jî hêvî. Dil, ev e dil. Hêviya dilê te, dil. Dilê min, dilê te. Dilê min, dilê te. Xweşikbûna dilê te. Xweşik. Ka dubare bikin. Xweşik. Xwe. xweşik xweşik tamam hezkirin hezkirin wexta mirov ji kesek hez dike ji tiştekî hez dike mirov ji kesek hez bike diya xwe bavê xwe xuşka xwe birayê xwe an jî mirov dil tê keve kesek mirov divê ez ji te hez dikim Erê, mirov ji keseke hez bike, hevalekî xwe, hevaleke xwe jî, dostekî xwe, mirov dike jêr dibêje, ez ji te hez dikim. Ez ji te hez dikim dayê, ez ji te hez dikim babo, ez ji te hez dikim hevala min, ez ji te hez dikim hevalê min. Qet Qet. Ka dubare bikin qetê ji ber ku çend kes ji we nikarîbûn bi gotana qet we digot ket. Qe. Tîpa qe. Qe. Ev jî bi çûk tê nivîsandin. Qe. Bi qeyê çi hebû wekî binê? Qaz. Qaz. Ne were? Quling. quling, qaz, qet, qe a deng ji vir derdikeve, ji qirika me, qet kêm nebe. Kêm yanî hindik, kêm, pir hindik, zêde, zêde yanî pir. Ne were? Bila azad be dilê te. Bila min îngilîziya wê nizanim çend tiştên pir cuda hebûn. Bila azad be dilê te, bila xweşik be dilê te, bila bextewar be dilê te, bila wisa be, bila werê be. Tamam, em di bila pir bi kar tînin. Bila azad be dilê te. Azad yanî bila serbest be, bila negirtî be. Azad in. Şad û bextewar. Dema mirov pir kêf xweş e, mirov şad û bextewar e. Şad û bextewar. Mirov li dize kêf xweş e. No? Mirov kêf xweş be, mirov şad û bextewar e. Şad û bextewar. Her tim, her tim, sibê, nîro, êvarî, dema razanê, ferq nake. Zivistan, havîn, buhar, payîz, sal, duwazdeh meh. Her tim, her roj, her tim. Mirov ji we re dibêjî, her tim. Û dîsa oxir be delala min, oxir be. Dema kesek diçe ciyekî, dibêje, bi xatirê te em jî jêr dibêjin oxir be. Dema mirov diçe ciyekî, mirov dibêje ê de hadê bi xatirê te kesek tenê be ya jî mirov ê de hadê bi xatirê we bi xatirê we bi xatirê we. Ew jî dibe mirov dikbe jî de bi xatirê we ew jî dibe oxir be oxir be dibêje ne were em strana xwe care bikin gudarî bikin Tamam em ê strana xwe careke din gudarî. Bes ez tiştekî ji we dixwazim divê hûn hûn vê hûn vê heftê dîsa vê stranê baş gudarî bikin û ji ber bikin. Heger ku hûn hemû stranên ez fêrî we dikim û em bi hev re hîn dibin hûn ji ber bikin tamam û bi wan binivîsînin ser kaxezê Hûn ê pir zûtir kurdî fêr bibin. Hûn dizanin ku Şerîvan xebitî ye. Hadi carek din strana xwe vekin. Tamam. Û hûn jî li malê pê re bêjin. Erê? Hûn jî pê re bêjin. Amade bin. Tamam neqîre çima zayîf. Hadi.

Super. Mêze bikin. Tiştekî bêjim ji we re. Tamam dengê xwe dikarin vekin ha. Vekin dengê xwe. Dengê xwe vekin. Îca hûn dikarin hereketê vê stranê jî bikin erê. Erê. Erê.

Qediya qediya bigirin.